Atutan cu zeidah kan i ruah ṭhan hna lai ti si ahcun pupa phungthluk bia kha kan i ruah ṭhan hna lai i kan i share ṭhan hna lai. Hihi a herh ngaimi a si. Hi tampi ka rak chim ciami zong kha a um cang i hi a duhmi tete kan theih a duhmi tete kan vun um caah hika hin atutan zongah kan vun peh ṭhan lai i hi a tam deuh cu a in d cafang tiang kha kan dih cang. Atu khan c in Theih bal lo deuhmi tete pupa phungthluk bia kha atu hin a vun i share dingah khan ka vun i timhmi a si. Hi a thei rih lomi hi bantuk pupa phungthluk siseh, cun tuanbia kan Lai miphun, Chin miphun kan tuanbia ke kan thawhkehnak in siseh, nihin ni tiang kan tuanbia pawl cun kan holh le kan ca kong ha pehtlai tiangin khan Kan nunphung te khi bantuk te hna pawl zong kha kaa han share in kan i tuah lengmang nak a si caah khan a uar phun si ahcun subscribe rak tuah khawh a si. I video zong tampi kan chiah cia mi um rak len lengmang khawh a si rak la leng rel law. Cuahcun uh, video thar tete zong na hmuh khawh ve nak hnga ding caah uh, YouTube i bell icon te kha rak hmet ve law cuahcun uh, video A thar tete zong na rak hmuh ve lai ti kha hmasa bik ah hun sawm ṭhan kan duhmi a si. A si ahcun kan program kan thawk hna lai i, hi pupa phungthluk timi chungah hin phun tampi um i a tam tuk a kan chim cang i, atu tan ah ka vun chim cia bantuk in khan sii cafang in khan kan vun thawk hna lai i, hika hin a ca in kan ṭial piak chih tiah a ka timi tete nan um caah khan a ca in ka vun ṭial chih. Hi capo biatak ah tla an ti. Hi capo biatak ah tla timi a sullam cu zeidah a si ti si ahcun capo hi nihchuak bia a si nain a caancaan ahcun biatak ah a tla ṭheo tawn te. I fahsaknak ah a cang ṭheo tawn. Hi cucaah cun hlanlio kan pipu hna nih hin capo zong hi a zatawk um an ti. Hi mi na capo hna tikah khan Zei kan ti lai, an i fahsak le mafahsak lo ti tiang capo a si ai tiah duh paoh in khan chim ding a si lo an ti. Biatak ah a cang kho ti kha hika han phungthluk in ngaihmi si. Cun a pahnihnak ah cepa tluang khawn in ti si. Hi cepa tluang khawn in timi cu zei dah a si ti si ahcun zei si theng ṭung lo hi i tler khawn len kha. I hrocer len kha cepa tluang khawn in ti si. Hi cepa cu zeihmanh a tuah kho ṭung lo nain mi zong a seh kho lo nain ai tler khawn kha an i hrocer kha ṭih a nung ngai. Hi kha bantuk khan zei si huaha ṭung lo i tler khawn kha cepa tluang khawn in ti kha an ti mi si. Cun Cangkawl pawpi tai in an ti. Hihi zeidah a si kan ti si ahcun nek tukmi nih phu an hlam khawh tinak a si. Cucaah cun mi va nek tuk hlah, zei a si huaha lo tiah na ruahmi minung nih khan na phu an in hlam khawh. Hi thlachiat an ruah lo cun khakha an ti duhmi kha a si. Cucaah cun cengkawl pawpi tei in an ti. Cengkawl timi cu cangkareu te kha a si ko nain pawpi hmanh kha a tei ti duhnak, a rawi, a rawi, a rawi a hnu cu a donghnak ah a phu a hlam khawh, a tei khawh tinak kha a si. Cun hika ah cun hin biachin na hawi soi hlah, sorry, chiachin na hawi soi hlah ti kha a si. Hika ah hin Mah chiatnak i hmu loin midang soi len kha a phung siloah an chiah ni seh hlanlio kan pipu hna nih midang na soi lenmi hna nak khan nangmah kha na chia chin kho, amah nakin na chia deuh kho ti kha an timi si. Cucaah cun chia chin na hoi soi hlah ti kha

Chimnun ka cawng, zo ka um ah zonun ka cawng ti si. Hi chim zo timi cu vawlei kha a sawh duh hnawhchanmi si. Chimkhua tibantuk, cun zo tibantuk kha vawlei hmunhma kha a sawh duhmi si. Cucu kan umnak hmun le hma paohpaoh ah nunphung le midang sining kha Theih a herh, cawn a herh ti kha an ti duhmi si. Cun hika ah hin daithlang hang ding lo an ti. Hika hin a biapi ngaimi cu zei dah a si kan ti si ahcun mi daithlang cu ti hang din awk hmanh an nei lo ti duhnak kha a si. Cucaah cun hi hlan lio ah kan pipu hna nih daithlan timi kha an fawt tukmi a si ti kha hika hin Daithlang hang ding lo tiin phungthluk an ngeihmi si. Cu hnika hin dawh duh lo ho um hlah ti kha si. Tiah zei bantuk minung paohpaoh kha mui dawh a duh lomi hohmanh an um lo ti duhnak kha si. I na lung chung tein i dawh te hna cu zeihmanh a si ṭung lo tiah na va ti zongah hlanlio kan pipu hna nih cun a leng lawng in a si. a chung taktak in dawh a duh lomi hohmanh an um lo tiah phungthluk an naihmi kha a si. Cun hika zawn hin dawh lo hlei ah iangchiat an timi a si. Mui dawh lo hlei hlei i a zia a chiami kha dawh lo hlei ah iangchiat tiah an ti duhmi a si. Cun hika hin der khat thau khat te. Cucu zeidah an chim duhmi si kan ti si ahcun Chiatnak le ṭhatnak i hrawm, chiat ton zong a ton, ṭi ṭhat ton zong a ton, ṭi ti kha an chim duhnak a si. Der ah der khat, thau ah thau khat. Cun hika zawn ah hin der pheh chia, pam, pam pheh chia an ti. I kan sining hi ahohmanh i pheh khawh, i thuh khawh a si lo i a hnu ah a lang ṭhan lengmang ti kha ka han chim duhmi si. Hi uh, Der kha minung hmuhnak ah zei kan ti lai i pheh khawh a si lo i sifah zong kha paam zong kha i pheh khawh a si lo bantukin minung kan sining kha thuh khawh i pheh khawh a si lo ti kha an ti duhnak a si. Cucaah cun na sining kha na sining tein um ko. Minung hmaiah zei kan ti lai caan sau i pheh thuh khawh a si lo ti kha an chim duhmi a si. Cun hika zawn hin deh lengmang Deih lengmang ahcun tlahpuk hmanh nih mi a at an ti i an chim duhmi cu a rumro loin zei kan ti lai mi kha va ti lengmang. Va ti va ti lengmang ahcun zeitluk miza ṭha mi zeihmanh ti hmang lomi tiah kan ruahmi hna zong khi thinhun an thiam. Cucaah cun mi kha thinhun a hmang lo pat ai teh na duh paoh in va ti hna hlah. Tlahpuk kha kan tuai lengmang i mi a kan ah bantuk in khan midang zong kha thinhun a hmang lo kan timi kha thinhun an thiam ve ti kha theih ding ti kha hika zawn hin a kan cawnpiak duhmi pupa phungtluk bia a si. Deh lengmang ah tlahpuk hmanh nih mi a aat ti kha a si. Cun dir cung kal lam an ti. Dir cung kal lam timi a sullam cu A dam cu a dam ko nain a thazaang a um rih lo tinak khi si. Hi tahchunhnak ah keimah hi ka zaw hnga i cucu ka zawtnak cu ka zawtnak cu a dam nain ka thazaang um rih lo, ka fek phuan rih lo i cucu dir cung kal lam a si ko ti kha an ti duhmi si. Cun aa dirtlo kal heu an ti. I dirtlo kal heu timi cu Dir ko ahcun khoika hmunhmat kha phat a si lo i kan kal lengmang ahcun zeitluk duhsah tein kan kal zong ah khan kan i tinhnak hmun phanh khawh a si. I rian zong kha kan ṭuan lo ahcun khiti khan a um peng i kan ṭuan ahcun zeitluk kan ṭhawn lo zong ah rian a dih ti kha an chim duhhnawhmi dirtlo, kal heu tiah an ti duhhnawhchanmi a si. Cun hika zawn hin dingthlu le lairel te Dingthlu lairel timi cu zei a si kan ti si ahcun tlukruang tein midang sinah biachim, midang bia kha ceihkhan, dingfel tein kan ti le cu khakha dingthlu lairel an ti duhhnawhmi kha a si. Cun hika zawn hin duhnak mitcaw an ti. Duhnak mitcaw timi cu tampi nih kan theih kho men. Duh Mi cu zei kan ti lai an siatnak a si zongah an ṭhatnak a si zongah khan hmuhpiak lo a si ko. Zeitluk in mui dawh lo a si zongah i duh cang hnuah khan cun a kan ti lai. A mui ai dawhmi bantuk khan hmuh seh, duh chih ṭhiamṭhiam seh kan ti lai cu. Hi cucu duhnak mitcaw kan timi si. A chiatnak, a khatnak kha zeihmanh hmuh khawh a si ti lo i i duh cang hnuah cun cucu Duhnak mitcaw tiah an ti duh hnawhchanmi si. Cun hika zawn ah hin duh zoh le huat zoh aa lo an ti. Hi chim duhmi cu kan duhmi minung kan zoh hna le kan huatmi minung kan zoh hna kha aa lo an ti. Hi kan duhmi zong, kan huatmi zong zoh loin um khawh a si lo tinak kha si phundang kan chim si ahcun hi a hmaan ngaimi a si. Hi na duhmi minung kha zoh loin na um kho lo, na huatmi minung zong kha zoh loin na um kho lo. Cucu duh zoh le huat zoh aa lo tiah an ti duh hnawhchanmi kha a si. Cun duhtu zazat, huatu zazat ti kha a si i mi nih uh, duh dawt dih zong kha a um lo, mi nih an in daw dih kho le lo uh, mizei minung hmanh nih. Cun a huat zong kha an in hua dih hlei fawn le lo, an duhtu zong uh, an um ve i an huatu zong an um ve bantukin duhtu zazat, huatu zazat ti kha an ti duh hnawhchanmi a si ti kha hika hin kan hmuh khawhmi a si. Mah vial cu a si i an hung Tio tu ah khan kan i tong ṭhan te hna lai. Hi hi bantuk pupa phungthluk hi tampi a um caah khan a hnu zongah rak ngaih dingin khan timhtuahnak rak ngei ve law subscribe rak tuah ve ti kha a donghnak bik ah vun i sawm.